Donald Trump don raise voice say Canada plan to recognise Palestinian state fit spoil di US-Canada trade deal wey dem dey arrange. Dis one-year-old boy don turn local celeb afta tori comot say e bite poisonous cobra snake to death for July twenty four. Na small for di tori wey we bring come give you today be dat. Dis na Pidgin Tori Global, When foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin, na your right to sabi wetin dey happen for world, so we go dey run am here the way you sabi am. No forget to like and subscribe to Pidgin Tori Global and make you still share am with your friends. Oya make we enter the gist proper. UK singer Jess Glynne don talk say she dey feel sick after she see say White House carry her song from Jet2 holiday advert play for one deportation video wey dem post online. Di video wey White House post for X show pipo wey Immigration and Customs Enforcement, ICE, dey carry enta Global X plane wit handcuff. But wetin shock pipo na say di video dey play Glynn twenty fifteen song Hold My Hand and dat popular Jet2 voice wey dey tok say nothing beats a Jet2 holiday. Zoe Lister, di woman wey do di voiceover for di advert, vex too. She tell reporters say she no support Trump or im kain policy. She tok say di meme suppose bring joy but say Trump no sabi joy at all. Jess Glynne sef reply for Instagram say her music na about love, unity and peace, no be hate or division. Plenty pipo don call out di video say e be embarrassment and lack of humanity, though some pipo still hail Trump for im hard stand for immigration. No be today White House dey post meme. Just dis month, dem post image wey show Trump head on top Superman body, call am Superman Trump. Donald Trump don raise voice say Canada plan to recognise Palestinian state fit spoil di US-Canada trade deal wey dem dey arrange. Trump write for im Truth Social for English say, Wow, dat will make it very hard for us to make a trade deal with dem, oh Canada.

weda two-state solution fit really work. Some of di top lawyers for UK don tell Prime Minister Sir Keir Starmer say if e recognise Palestine as a kontri, e fit break international law. Dis warning come afta Starmer tok say UK go move towards recognition of Palestinian state if Israel no gree for ceasefire and no revised two-state solution, but 43 UK peers, including 10 big lawyers like Lord Pannick and former Supreme Court Judge Lord Collins of Marbury, don write letter to Attorney General Lord Hammer say Starmer plan no follow di Montevideo Convention, dat convention, wey dem sign since 1933, tok say for any place to be recognised as kontri, e must get clear border permanent population one working goment and ability to relate wit oda kontris but di ps tok say palestine no get clear borders and na two different groups dey control di area fatah and hamas wey no dey work togeda dem even tok say hamas na terrorist group and fata neva do election for years so dem no fit qualify as proper goment to run a kontri dem warn say if uk begin pick wetin e like inside international law e go cause wahala for future but business minister gareth thomas tok say uk no sign dat montevideo conventions, so e no bind dem. Now, everybody dey watch to see whether Lord Herman go support Starmer plan or tell am to hold brake. Dem say food dey give life, but for Gaza, wetin suppose be food run turn wahala on Wednesday as more than fifty Palestinians Chasiv Yar, one strategic hill town for Donetsk region, but Ukraine deny say dem lose am, and military experts tok say fight still dey go on for di area. One special court for Mumbai don free all seven pipo wey dem accuse say dem get hand for bomb blast wey happun for Malegaon, one Muslim Malegaon, one Muslim majority area for Maharashtra, September two thousand and eight. Among di pipo wey court release na Sadeev Pragya Singh Thakur, former MP for ruling BJP party, and army official Lieutenant Colonel Shrikant Prasad Purohit. Judge tok say prosecution no fit prove say na attack or motorbike dem take plant di bomb. Dem also tok say even though dem agree say blast happun, dem no get correct evidence say bomb dey di bike. For Purohit side, court say no proof dey say e buy or keep explosive for im house. Court cancel all di charges under India anti-terror law, tok say to jail pesin, Dem need real evidence, no be just guesswork or moral judgement. But lawyers for di victims family tok say dem no gree for di judgement and go carry di mata go high court. Even as court don free all of dem now, victims families still dey push for justice. Dis one-year-old boy don turn local celeb afta tori comot say im bite poisonous cobra snake to death for July twenty four. Little Govind Kumar bin dey play for im family garden for Moshi Bankatwa for Bahar State, India wey dey close to border wit Nepal wen e see di snake. Im mama bin dey work for di back garden, na so im grandmama tok. E say di pikin catch di snake and use teeth bite am, dem come notice say na cobra snake, na so Jovind lose consciousness dat time. Im family rush am go local hospital. Doctor Kumar Surab Di doctor wey treat Govin for Government Medical College tok say wen dem admit di chai, im face bin swell up especially im mouth side. E tok say dat same day, im also treat anoda pikin wey cobra snake bite say both of dem now dey healthy. Doctor Surab explain say though di two cases dey harmful to human, one dey much more dangerous, wen cobra bite human, im venom dey enta human bloodstream and cause Neurotoxicity wey dey affect human nervous system, dis one fit lead to death, na so e tell newsmen. Wen human bite cobra, di poison go reach digestive system, di human bodi go neutralise am and di poison go pass through, na wetin Doctor Suba tok. E add say e for dey worse if to say di pikin get bleeding points for im digestive tracts. Police for Angola say five pipo wey include one police officer don lost dia life and dem don arrest over 1200 pipo afta protests for di capital Luanda. Wetin bin start as three day strike by taxi drivers against rising petrol prices don escalate go one big wave of protests wey di kontri neva ever see bifor. Thousands of pipo follow di demonstration for di capital on Monday, twenty eight July, dem block roads, loot shops, destroy cars, demonstrators and police also clash. Di protest continue for Luanda on Tuesday, twenty nine July, dem still loot more shops and clashes between police and demonstrators continues. Na taxi operators call for di strike to respond to govment decision to increase di price of diesel by over thirty three percent, one measure wey dem introduce for early July as part of plans to remove fuel subsidies for di oil-rich nation. Dis no only lead to higher cost of transportation for urban Angolans wey dey rely on di taxis but e also don increase di price of food and oda basics as suppliers wey dey transport dis goods by road dey pass on di additional cost give customers but dem tok say groups of individuals wey dem no fit identify wey no get any legitimate representation wit di taxi sector bin resume di call for strike actions and dem promote intimidation and violence including attacks on vehicles wey dey move for public roads even those wey no dey provide taxi services as of tuesday afternoon major shops banks plus oda businesses no open some civil servants don return to work but many pipo wey dey work for private companies stay for house on di advice of dia employers And di last one for today, dem dey offer parents for China three thousand six hundred yuans, equivalent of five hundred dollars, a year for each of dia children under di age of three for di government first nationwide subsidy wey aim to boost birth rate. Di kontri birth rate don fall even afta di ruling Communist Party bin abolish di controversial one-child policy almost a decade ago. Di handout go help around twenty million families wit di cost of raising children, according to state media. Several provinces for China don pilot some form of payouts to encourage people to born more children as the world second largest economy dey face looming demographic crisis. For March, Honout, one city for di northern region of China, begin offer residents up to yuan per baby for couples wit at least three children. Last week, Beijing dey also urge local govment make dem draft plans to implement free preschool education. Di kontri dey among di world most expensive places to have children, according to one study wey China-based Yuyuan Population Research Institute do.